Lubok lok ori, apwoyo wu me dugu tin i kaboko lok ki gunya. Jemi ne nongo odikke odikke, en to dong amoko ni abi bedo ka cwalo video i cabit acel ki cel. Nongo miya kare bene me timo jemi mogo matino tino. ma weko nongo akwo ee dong ma peya an acito mabor an myero kong an ago calut bot Cemutai kacel ki Ceptegei ma gin dong okelo me dila me gol nia ki i Tokyo i Japan i Olimpik gupayo Azomic. ma pe larre. Dong Cheptegei ka ineno onongo onyom Chemutai onongo gin onongo gubenywalo Cheprocket. Meno dong nen nano. Ento labongo balo kara amito adug cen i lok kom lok matin. Laceng ca atito lok. I jami mogo ma timme i gang me peko ma jamine leyo wi dano, eh, dano ma cito i lyel ki opil aryo, eh, ci doge mukene odong, aweko ni wun dong wupong wiye. Dano ocwalo lwak lok, koko aa en dong tin i elu. kome ka kome lukwo dek ko otim ngo ko otim ngo dwong ata dong ma peya acito i topic ma tye ni amito ni anur ni amono ni wun jo moni eni wun wucito i gang lyel ki cene madongo ni. eh pingo pe oloko ceni wun yo ka onongo ni pe omito bolo gunya dong tim moni en awinyo otime ka moni ma tye jal mo obolo ciling alip apar ka ocako yeko cennye doki ki i bap me pig wang timmi ni eno ni Ka in dok gunya mo olwii i cingi ci in ilee bwur. Nga ma owaco ce ni mere to yang dano kit i aram? Ogiko, An abiloko tin i lok me giwot, giwot ma gilwongo ni transport, public transport. Man gi wot pa dano ni weng jo aa ko gulu jo aa ko lyeto acito kampala ko anga ki cito ko kwene dano mo aa i owito wa wan cito pa der wana dong ci lwak jami ma timme i mutoka ma dano tiyo kwede ki lumuku ni jami mapol timme an apenyo mukene bene an abedo iye an i koma dong tye jami mukene an dong deg koma deg mo ma dong bene dong acoyo gik acoya tin mm? eh? me acel mm? en aye tim mukene tim pa kondakta kondakta wun ojog ceni wun i maber eno moni ena ingeyo bac ka in ibedo iye in dong ibedo en i wang yoni Bingeyo dong gin ma dong tek ki Wod dong loyo weng en aye. Kong ibed i wang ot alir ka tin ngatu moni dong tye kany-nyi, dong obed labwolo dong ingut oko. Dok bene in bene ibedo dong ni dong idug i wange ka eni, en kong dakta nongo gubino gurego akaki giko ka nguti ki kume-ni. Pe kong in icung acunga, man oloko nge ojengi oko kenyo i komi kenyo. Pingo in imito ibedo abeda i dogace? Ni eno ni ka pe kong wun uyubo ba, wun wuraka cen wun ika yo gene uyot oyot, gweto receipt wuni ene in dok ijenge kede kom ngaro moni. Eh? Meno en nama acel. Nama aryo, cam, cam, cam, cam, cam. Dano kene ko dong nuk dong dong giwayo ibi to dikiya.

Bac dong oa obino en dong pud dong ocung manok i Jerucalem. E, e, e, e, gin nano anyogi anyogi anyogi anyogi ma gibulu. Ogamo ko rwak rwak rwak rwak. Kam dini kenyo nongo ogin wa matunda ma kibiyo abiya-ni. Eh? Nongo ni mwoco matunda co tur ma nyige dong kong ci kii wa i kom dano. Hmm? okwanyo mucomo o mukene cam dong kadong in iwilo cam kong ber icam dong ki deyo me cam ma in icamo cam calo iwero dong cuk cuk cuk cuk mukene ni telo ringo ma kong dok tal kong dok bino cubo wa ngat atye ka wot kede wungu mito timo dano ni ngatu mo na in itye ka wot kede ni kare okene tye ka wot ki kec Pe wa ki cer ni jo okene dong tye ka cito kacokke, en ringo ni ni en ene icir oko ki car ne. Ah core core woma core. Core ango? Eh? In onongo wa in be toko diki ni ma in mi be o kampal no nong in pe cham kong in cham cham me woro cham cham maber.

Ah! Nga wa yam kolo lak ikolo i kin dano kit eni? Eh? Itye i kin dano ya. Gin omyero bedi wi itye i kin lwak. Tye tim mukene in itimo tenge. Hmm? Pe dong icam mwenga dong in tye awile. Mukene yabo wa wi baful oko. Eh? Labolo pud wile ki lwero. Kine ma dano pud o koro ni nunu labolo pe. Hmm? In dong itye tero ngo gang mo? Ba pulu ma Kampala ni in yabo wiye ko pingo? Hmm? Ineno? Ci lok twom mukene eh? en aye lok me nino eh? aworo i diwor nino mo abedo i nget mo ba ah, anino ene dok awayo joni aa i cawa ni mono pingo? kit cogi lek mogo ni labwor tye ka ryeme ki aw ya jwal lacone en gin ango tye ka timme nunu ya ki kenyo ki en abac lenge lenge ni bino poto ki laa doge i kome ni rwac kit ma aa sorry sorry aa sorry dunyo dong ojane. Pe wumit tim dano-ni. Wun lunino-ni en-ni kong wugwokke. Wutim ber. Mukene dong bene pe dong bene ni woto kit dano ma oneno bedo acucu cyer i baci ba. Mo nen do canyo wa cany mo yo kit gum. Medde dong apwa dwong nongo pud yo pe kiyubo apwa iweko iyab wang ot kene apwa nongo odonyo opong bac dano dok ni jwi ni ci waco cen an dong awacigi awaca cone in ngati moni en aye in manaa nen in tye ka ywe ocito i bac-ci gicung ca me yukke pe imito cito ka yukke bac a ni tap iywayo cet pingo pe dong ipyelo wa banga banga dong. Akwara dong nongo dong eni dong yelo dano ayela dong. Wek pien loko pien mitini dong tye ni wan obang cetti. Ineno we? Mitini dong enu wi lobo ni eni. Mm? Dong mo neno mo pingo pe wil petrolo. Ah, we ling kede kar tweyo wiye ko gikabo. Mm? Tweyo wi petrol gikabo. Donyo ko kero rwako wa i dan bac. Dan wa nane ngwec dong. Ngwec petrol dong.

Ngake Apolic, Wai ngato moni tye kany ci ki patrol mito neko dano, wapenyo kwer olingo polic wa wai dano mo okato woko gicako yako jami giyako jami kulu weng wabalo cawa i yo kunu ka ginong jerekenne gi wai eni ter pa nga wange dong ingo ngo ngo ngo eeh eeh petrol-li onongo dok wele yot Kampala ci imito ineko iye dano.

Inen, ngulu laagi ki i wang bac, bayo cupagi, eh? bolo cuk bolo. Nino mo wan tye angwec inge bac, nge bac ka in tye angwec aye myero igwokke ba. Ka itye angwec ma itye i highway, wek bac obed anyim. Pe iring inge bac cok cok, dok iringo inge bac cok cok itye ki peko. Pien gibibaiwa cet bino i wind screen-ni. Inen? nongo obayo dul motomoto obayo ko gin ango mukene nongo wa ngogi gu wumito timo dano nining eh wun public gine lok me public transport me agikine dong kong be wungeyo nying jami ya.

Lamego moni dong otuko bang onyero ki nge wa ewuu hihihi ka iwinyo laconi pe ingeyo nying gini tye ka lwongo magot ni zaigot awaci woo moni dong otany gonja ma gonja ni en otany ka lwongo matoke matoke yo matoke ka dok celu jwi ibac dong wa iwinyo laconi neno ni luming luloka ni kit kimito miyo gi cene kun naka ni atye ka lwongo matoke pe mito kelo matoke ci dong kipe wa ya matoke ne in bene iketo ka kwai ki iwang baci.